سرائیکی ریت تے ڈیکھن والے سبھے دوستاں سجنا مترا بیلیاں کو تھوڑے میزبان شمائل حبیب مہانے دا سلام سائیں اج اساں ات ویلے موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان دے وچ حق نواز پارک دے وچ اتھا سرائیکی قوم پرستاں دے ولوں عید تے تریشہ دیوار کو بہوں ہی سونے طریقے نال منایا ویندا پے سارے سرائیکی دوست اتھا سرائیکی اجرا گاٹے اچ پا کے یا اپنی جھومر نال اپنے دوستاں کو لطف اندوز کرن دے پین تے اتھا اپنی ثقافت کو پیش کرن دے پین تے باقی دنیا کو اے پیغام دین دے پین کہ سرائیکی

کہ ڈیرہ اسماعیل خان دے حق نال اسپتال روایتی پارک دے وچ اساں سرائیکی ہجرہ سرائیکی ہجرہ کلا کے تے اساں مطلب اپنی ثقافت کوں پروموٹ کرن واسطے سرائیکی جھومر دے تمام کیتے جھومر دا مقصد کہ لوگاں دے پیغام ونجے کہ اساں محبت امن دا پرچار کرن والے لوگ ہیں اساں بندوق دی گولی کول اجتناب کرن والے لوگ ہیں اساں لوگ اپنے اپنے حق کوں گھنن والے لوگ ہیں اپنے حق کوں پیار نال منگن والے لوگ ہیں لیکن بدقسمتی نال اساں جیڑھا ہے نا آکھنا پوندا ہے کہ ریاست نے کداں وی سرائیکی لوگاں دے حقوق دی محافظ نہیں پڑھی تے ساکوں امید ہے کہ مزید انشاءاللہ تعالی اساں اے جیڑھا جھنڈا چائی ودے ہیں ساکوں امید ہے ریاست کول حکومت پاکستان کول کہ او سرائیکیاں دے حقوق کوں

او لوک بحر کولھ آئے ہوئے ہن، دیرے دے اچ محبتاں دی تلاش اچ آئے ہوئے ہن تے انہاں کوں اتھاں محبتاں ہمیشہ ملدیاں ہن تے ملدیاں رہندیاں ہن تے ملدیاں رہندیاں رہسن۔ جو اتھاں آئے ہن تے اتنا رش ہئی جو دریا اسماعیل خان جیہڑی لوکل عوام ہئی او وی بحر نئیں نکل سکدی تے اساں انہاں کوں ہمیشہ ست بسم اللہ آکھدے ہن۔ اساں ساراں کوں ست بسم اللہ آکھیا اساں محبتاں دے ورتاوے کرینے ہیں، اساں محبتاں دی ونڈ کرینے ہیں تے اج وی اساں اپنا ہک ہک خوبصورت جیہاں پیغام ݙیندے پئے ہیں جھومر دی صورت اچ جو اساں لوک امن آلے لوک ہیں، محبت آلے لوک ہیں، پیار آلے لوک ہیں تے اساں لوک ہمیشہ جیہڑا ہے گاہوݨ دی صورت اچ اپݨے خوشی خوشی دا اظہار کرنے آں جذبات دا اظہار کرنے آں تے اساں لوگاں کوں ست بسم اللہ آدھے ہیں وت بسم اللہ آدھے ہیں لت بسم اللہ آدھے ہیں سائیں سارے دوستاں کوں اساں سرائیکی ریت دی طرف پن عید مبارک وی آکھسوں جیویں کہ تھائیں طارق احمد خان طارق آکھا ہے جو بھئی میڈا طارق آکھی ویندا گئے اکراہی عید مبارک اساں وی ہر دیکھن والے دوست کوں عید مبارک آدھے ہیں